आइ के महारानी आइ घर के बेटी छी आइ सबटा नुआ बस सब देखित केना केना है माथा पर साड़ी राखल नहीं है ओतनो संस्कार नाम के चीज नहीं है आमा गर्मी लागत तीव्र माथा पर से साड़ी हटाइली आ गए बोल बचनी हम बुझलिए सौसे दुनिया के गर्मी ना तोरे देह में समा गेल हो आ तोरा पठेना कतरी धोचियाई घास काटे पठेना रियो ना टंगना में बैसल छै सुगा मुंह गाली गाड़ी वाला बजना कुछ पूछ लियो गा हाँ घास काट कर तो लो लिए भैंस के खानू ला दियो पीछे ले ठान लड्डियो तो छिया ई सब रही है ने बात तू है ने बात ठीक छै घास काट के देली ना गाय भैंसी के हाँ। तो जो अथी बाल्टी ला ले आ बाड़ी में गोबर राखल है सब टाका पाइत के सुखल रही गो जो घास काटे राखो यो मालकुन दुख छ मलाई अलिकता रेस्ट गर्नु दिनु न ए, तू रेस्ट कर बे हर जोत के आयल छ हाय कोदार पर के आयल छ ओते बहाना बाजे हमरा ले नहीं मार बुझली जतबी कहली ओतबी कर सबटा गोबर पाथि के या के जो आमा तपाईँ कति निर्दय हो हौ कनिकाल रेस्ट कर दु न हम जाकऽ गोबर थापि लेबे आ तोरा बाप के संपत्ति हो जाके तू छाप ले बे ओते बहाना बात हम कले नहीं बुझै छियै काम करबी त घर में रह आ नहीं करबी न त घर से निकल हम एहन सुकुमार पुतो के नहीं रखै छी घर में बैसा के गिरताइन जका काम करबी तबे गुंजाइश चले वाला छौ घर में जो आमा हमरा संगे अहूँ चलू ने चूड़ी हाँ कहलो ना तू तो हमर दादी छ महारानी छ तू काज करबे ओइ त हम तोर मुंह टुकुर टुकुर निहारबा

दुलारी छै गे हँ तू चिन्हबो नहि करै छ हँ एते दारू छ पी लेने आया एगो बात बताबा ता तू कहिया से दारू एते पिए लगल हो गे बौआ तोरा तऽ मालूमे हो कते सीधा साधा आदमी रहे एक बूंद न रहली दारू के लेकिन

तू एने कहाँ गेल रहले हा ओ एमर हम गेल छला खेती सन खेत दिसन गेल रहले हाँ गे बौआ नेपाल वाली भौजी के देखली है तो देखलियो है ने हमी तो घास काट देलियो आय, तू घास काट दिली तका तू सब बुझे छह उ कनिया बहरिया है तेरा चौरी ने केला पठा दे छह कबू तो घास कर होई है आ कहू हाथ गोर काट लेतो तब गे बौआ गे हम अपना मन से थोड़ी पठबी छी हम तऽ चाहै छी कि चौबीस घंटा घरे में रहे हमर कन्या यहाँ तऽ हमर माइए ने बुझी छै बुझली माई के वजह से ओकरा भेजे पड़े छै तोरा माय के तो चाही दहेज आ दहेज वाला कन्या तो भेटलो नहीं तैसे तो एना करी ह आ शादी कऽ के तो तू लाय छ नहीं तू केना रखबो तू जनबह ह नहीं तू ठीके बात कहै छी गे दुलारी हमर माई बुझा ढोबे ला एना करै छै कहाँ से आनि के दिए हम ढोआ माई बात तो जो बोली। अच्छा हो ये हम अपना कन्या जोड़े हम छी न कहियो टेंशन ना होते जरूर जरूर से सुन हाँ हमरा कनिका घरे तक पहुँचा देना तो आबे अच्छा ठीक है चल हम पहुँचा दै छी एते दारू पहुँच

के उनछा राखे पछि धर दू ना नहीं कुछ होते ए बहुत किछ हुन छ तोरा म माथा पर जे हम साड़ी राख छ आ लोक देख छ त की कहन छ आ तोहर साउस देख छ त आइक बबूला भजान छ से नहीं बुझ छ आहू बाबू बहुते पुराना सोच के आदमी छी है तोरा उते नहीं पाथल होय छो त केला पाथे छ से कहता हां के कहल कोई काम करे के तोरा आमा ए यामा यामा करे जा कते बढ़िया पाथी रहे छ तो कते बने आइ से कथि होते की करे छ ई ई कोई के अब खाली कड़ा में धक छनबो पूरी पकबे जा नहीं हां इना ई चूल्ही में लगाई छे अ, दौरा बनबै छियै दौरा ई ई दौरा बनबै छै बे- एहि चूल्हिमे लगतै एना एना ई क- उठबो नहि करतौ ई कमसँ कम चिपड़ी पथबह एते टटा होइ छै ओहिमे पोड़ा धरबह भूसा धरबह तब पथौती ओ ई ना होइ है ना ये सब नहीं होता है ये ना ना ये तो- ये तो- ये तो बड़ी बना ला चूल्ही में झोंकने भी है ना ना काका

एना कऽ पोरा धला भूसा धला आ तब ओहिपर एना एना ठोको एना एना ठोको एना उठा कऽ तब ढेंग बजा कऽ धऽ दहल सुख सुख लागि गेल तब पठाइ छै दिखा दू ने एक बार यो एना एना एना करि के वो हम करि लेबै हाय तो तोरा पठलको अकेला ये हाय बुझे जे जे तोरा नहीं आवे छो पाथा सुनसे जब गोबर तोबर सब ते लगा ले ले माथा पर से नुआ उगारने लोग देखते तो की कहते

ना माँ ना माँ जाए दी ना माँ इएह जे बसबै आ ओ हम सीख लेबै तऽ हमरा हाथमे गोबर लगावला सीख लेबै सब तर लगा देला देखा छिया के छिया एहिमे एना कऽ पोछि लू हँ